Ayvanlar ve quşlar nasıl ses çıqaralar? Kel, bu seslerni beraber diñleyik. Mına baq, bu, qoy. Qoy böyle meley. Me. Meley. Me. Qana, sen de qoy kibi melep baq. Me.

Sığır ise böyle mıñrey, moo. Mıñrey. Qana sen de sığır kibi mıñrep baq. Moo. Bu ayvannıñ adı eçki. Eçki me-e-e-kekek dep mekekley. Mekekley. Sen de eçki kibi mekekle. Me-e-e-e-kekek. Mına bu at. At ise, İiiiSen de at kibi kişnep baq!

Baqsa nasıl dil ber mışıçıq. Mışıq miyav-miyav dep miyavlay. Miyavlay. Kel beraber mışıq kibi miyavlap baqayıq. Miyav-miyav. Bu ayvannı ise sen yahşı tanıydırsıñ. Köpek! Köpek böyle afıra. Ğav! Ğav! Sen ise köpek kibi afırıp olursıñmı? Ğav! Ğav! Bu quşnıñ adı Horaz.

Baq, horaznıñ yanında tavuq. Tavuq qıt-qıdaq dep qıdaqlay. Qıdaqlay. Kel, tavuq kibi qıdaqlayıq. Qıt-qıdaq. Qıt-qıdaq. Vay, nasıl güzel çipçeçik! Çipçe ince sesinen çivil-çivil dep çivildey. Çivildey. Sen de bir daqqaçıqqa çipçe olıp çivil dep baq. Çivil, çivil. Ya bu nasıl quş, bilesiñmi?

Mına bu ise qaz. Qaz ğa, ğa dep ğağılday, ğağılday. Qana sen de qaz kibi ğağıldap baq.

Maşnalar nasıl ses çıqaralar? Kel, beraber maşnalarnıñ seslerini ögreneyik. Bu maşna o ketkende böyle ses çıqara, Ğımm, ğımm, ğımm, ğımm. Ya sen maşna kibi.

Bu, tez yardım maşnası. Onıñ sirenası böyle ses çıqara, Fi-u, fi-u! Fi-u, fi-u! Qana, sen de tez yardım maşna kibi ayt, Fi-u, fi-u!

Bu mototsikl. O pat-pat-pat-pat dep kete. Pat-pat-pat. Pat-pat-pat. Qana,

Bunı sen yahşı bilesiñ. Bu ayaq maşnadır. Onıñ çançığı böyle çala, çıñ, çıñ, çıñ, çıñ. Ya sen ayaq maşna kibi? Çıñ, çıñ, çalmağa olursıñmı? Çıñ, çıñ. Çıñ, çıñ. Çıñ, çıñ. Baq, bu traktor. O, tarlalarda çoq iş yapa. Onıñ motorı tırr-tırr dep ses çıqara. Tırr-tırr. Kel beraber traktor kibi.

Bu, tren. O, demiryol üstünde kete ve böyle ses çıqara, Pup-pup! Pup-pup! Pup-pup! Qana, sen de tren kibi ayt, Pup-pup!

Bu, uçaq. O kökte uça ve böyle ses çıqara, Ğoñ! Ğoñ! Ğoñ! Ğoñ! Qana, biz de beraber uçaq kibi aytayıq.

çoq türlü sesleri bar eken. Körüşkence!

Kel, o seslerni beraber diñleyik. Qapı çançığı çırılday. Çırt, çırt.

Anahtar qapı kilitini aça. Ğurç, ğurç.

Saat çalışa. Taq-tuq. Taq-tuq. Çalar saat, çala. Çır, çır.

Çaynik içinde suv buvlana.

Tulumba köpçekni avanen toldura.

Pıçqı tahta pıça, ğırç, ğırç.

Tabiat nasıl ses çıqara? Kel, beraber bu seslerni diñleyik. Duv, duv, yengil yelçik ese.

Şap-şup, şap-şup yağmur tamçıları pencerege uralar. Şap-şup, şap-şup. Tıpır, tıpır! Suv tamçısı tamlay. Tıpır, tıpır! Şırıl! Şırıl! Çoqraq ve özen aqalar. Şırıl! Şırıl! Şuv-şuv! Şelâleniñ suvu şuvulda. Şuv-şuv!